Chia pakumana.
Nini ndakauya mudare muno ndida kubatsirwa murume wangu tegara tese tatane 14 years tigara tese ndine vana 3 naye imba yedu takatenga ive ground Tikawaka kusvika pa seven rooms isati yapera kurukwa ndobva tanetsana nababa avo ndokusuduka ko wakaita bamba kaita gore nehafu asipo yakazongoona messenger of court yauya kuti chibva ipamba imba yakatotengeswa muridzi akatenga imba ndiyada kuya unopinda pamba panapa ndobva tambogara mwedzi ndobva wauya umese ndokoti bva wabuditsa zvinhu bva wakanda panze ndakaedza kuenda unobatsirwa polisi kupi zvese zvichishaya basa izvozvi ndikaenda kukoti tikaudzwa zuva rekuti tiende baba unovaona neloya ravo Nyaya yekungoramba ichiwedzerwa mazuva kuti ndibatsirwe hapana. Saka izvozvi zvinoda kuti ndibatsirwe kuti ndoita sei. Nekuti patakauya kuno kwakatiinatinokugira takaita mapepa yacho haana kuenzana musuwe wakanzwa. Saka patakauya mudara mapera vazinozopiwa vana kuwe. Murume ndiye kutaura. Ah, now we have I'm sorry. Now we have a arutaura ina. Asi kuti akarwadziwa mukadzi wenyaya yekuti ndakambatira mameseji ekuti anga achiuya. Saka pamba pataitogara isu pamba tokuchengeta. saka ndamubatira kudaro ndakabva ndati azvisara zvakuitisi ndabuda zvangu ndikazotaurira muridzi wemba kuti aininoda kuda kumbopa foni navo kuti tapesana nemukadzi ndikazosvika pakuenda kwachief masembe mushure mekuenda kwachief masembura takatombotanga taenda kumatare takatanga taita dare redu nevabereki chete zvikaramba kugamuchirika zvakanaka ndikazoenda kudare rachief masembura ndo kwakazotaurika nyaya achibvuma nyaya yake zvaakaita kusvika asi iye chaakaramba kubuditsa chikomba chake asi achibvuma kuti ndakaita chikomba zvikanzi handichazivi kwachinogara saka zvadaro eh, chief masembura wakandibvunza kuti saka toita sei apa ndikati a ah, ini dai anga andibudira pachena kuti chikomba chake ndechipi handizive nekuti mumwe musi chikomba ichipe chinoona uita pamwe kusungika kanganisa upenyu hwako saka kana zvakadaro ina ndikwanise kuti ndikwanisiana naye ngaabuditse chikomba chake pachipachena asi kana abuditsa chikomba chake toona kuti tikawirirana zvedu togarisana saka ndo zvakaita kuti tiitesake saka ndakazoona ndakushevedza mushure mokuti tanga tazopiwawo judgment zvichinzi tadzorera esta mudare mumaoko mevabereki vanhu svika aunya nekukomba chake judgment yacho judgment ndaisiya ndakambouya nayo mukati ayo judgment wakanditi ndinozodzoka tezvaakuda pfuma yako

ari kutaura ndozvaari kufunga asi ndiri kuti wati makaya makaimba sei
takatenga riri ground tikavaka imba yedu one room pataenda kunogara tichibva kwatailoja tikatanga kugara tikazoaka three rooms izvozvi dzakarofa ndodzata tichitoshandisa anokwanisa kubatsira izvo ndiani kuti zodimba yamakatenga mese anongozivawo amai vangu varipo vanotozvizwa vari ground iye akatovaudza kuti amai kani pedu handisi kuda amai vako ndikuda asiri amai vako yama next door padare rakapera ndakatouya nemanext door apa manje ndashaya mari yekuvakwidza noti uya haana kuuya kudare kwacho kwatakambuuya
iwe chibvisa mari mautinisi avo tipedze nyaya tione kutaura chokwadi saka toita sei kudzidza kusvika pokupedza
ina ndizive nyaya yemba yeke yakatoiswawo kwamajor street saka haisati yatopera major street achiri kuita muswa kuita kuti atsvage kuti chokwadi here kana kuti manyaya saka handisuziakaiswa nani kwamajor street ndiwavo vakaisa chookaendera norweyachii Ah, inini ndakatotsvagawo ndazvira zvitsva ukaita ndoya kana uri straight unotsvaga loya ndanga ndakuda kuvharirwa kasaka ndakatsvagaoya kana dai uri straight akuvharirwa unotaura chokwadi iyo zvikaitika chokwadi ndakataura ndaitomira ndega ndichitaura loya rakagara so ini ndaitotaura eh, loya rino zvanenge rakamira bos kuonawo kutsvaga muto uzembera watikundira What's going on? Nyaya yakanaka seri. Isi tiri kuti uyu weye ndaimurunga muyeni mahutinisi vanoziva tosvika tobva tatayawa zvakanaka hapana chakati woenda kumba kwavo. Achisawo kuti ipapo inatira mari izvo zvingatoonawo kuti uyo anotsoka.
Aizvitawo. Hanzi nomurume wako handina naye.
changamire nemkutokumbirawo ndibatsirwe pavo ndichakwidza mawitness yacho nandokwanisa hangu kutsvaga vana t vauye
ngozvikwanisa kuwana vangani ah, vanhu wakawanda vaitoda kuya asine nyaya yemari chete uya nefoo ndokupa mari yacho t ndokubhadhari wazvinzwa iwo uya kusiwani 21 uya usakundike uya wakachiswapindiwa wazvinzi iwe uya nomuridzi wemba next amai ijoa wakaroora na ah, ndakabvisa shoma wakabvisa mari
ah, dombo wakwaro dombo wakwaro dombo wangu iyanzwa zviyangu nemakore mangani

Sokabva wangoti dei dei kudurura kudenga. No.
Ndakatanga ndatora chika. Ndakaroga naye ndofunga kubva kuita Alright, sekunaya. enda. Enda.
Kuisarai makaga. Unoya nyaya yako haisi kupinda nhasi yopfuma. Next board wazvinhu. Ndikawaziva kuti wada pfuma yako. Shedzera imwe kesi. Zvandabvisira mukomana ugaye hamuna kundinotonga ndichitarisa zvimwe zvinhu sikireti iripo ndeyekuti Uyu itsotsi akaita utsotsi hwakawandisa kuti mukadzi mukadzi uyu haperi but isu tine way yatida kushandisa tikuti kana tatadza kuhwina pane maitiro ada kuita ava ticharova mari yerusambo yakawanda kuti yemwe nditendera izvozvo saka ndinoti andigoni kupa judgment nazvo nzwisa point yavo ndiri kuti munofanira kuziva language dzangu kana ndichitonga handigoni kupa judgment nhasi nokuti ndikapa